Chiaye nere bagaita bagaruta inse ake agakora ng'a nakure kende ngeche, ngatenena aria nkarora okure pi inche nkagenda gochirora konya gwekurera kogenda. Yaya naigure Jason nagenda bwaka ango ase barenge para, ekenyoro giakasereka kiamominyokia baka kare, osoa nyomba otarera mama. abanyakenyoro bagasereka batagora enyomba, batongirie enyomba iga aye etakwete nkababoria mama kaye are, agantebia mama taratoke ase akore ki? ase atama gochia.

Mwanche omorigereria obosongo vibes network kaka buna ere botambe egasi yaito nogotara ase ebinyoro eri gokoretera aria agenderete ase ebinyoro biaito kisii county boigo amo na nyamira. Rituko ria rero nigo twatarire goika ase akorokwa ng'a masongo Masongo barimo maete ororo, gakorumenyingwa, gwasoa gocha ime onde buna omonto okorenda enyamonema epaara eyio achia gosoka ria amasagara amaate agenda gochisuneka amaate. Aa iga ne society ya masongo tari are, noyo tore ense aiga ng'a iga nki giatoretire aiga, moise korora maega aiga, enyomba nere esambire iga iga iga, mpaka nonya mbono erioki ndira, omorero torakenda, negenderete koigoika bono. Omogano ore ase omochie oyo iga, nomogano bwogokumia, naende buna ebitage biabere bigokoreka ase Gusii yaito, igo twanyora oroboti bono mambia, ing'a omomura nare oyomo bwomochie oyo, oyio bachiete bakairanirania gose nenko yaye tinkomanya, akamoaka emioro, Korwa abwo ekenyoro gekagechigwa, kegachicha, gekamonyora ng'a osoire nyomba. Ekero asoire nyomba iga bagachia komorangeria asoke akaanga, okorora ng'a ase obororo obwo, bakamosambera ororo. Bono korwa abwo ntochi komanya ng'a mama omwabo noo are iga iga, toigwete ng'a tabwate family, banto mbarenge ororo bamenyete na ng'ina boka ime iga iga iga. Ng'ina noare ere, Nyasae namokonyete agaminchoria amakweri, nere bono tore nere, ogochia gotweresa ng'a ninki eke kiabete, ekiagera ekero okorigereria insa, omorero oyo nigo osambete enyomba eyo ogakora, na ebianda gose ne echokoni yarenge korwa nto okomanya, na binto binde mbire bisambeire inse iga iga, aye iga amanyinga naro emete gose neye bare komoitera kuna amanyinga naro atonyatonyete ense iga iga. Naki rende agaika gosiria obogima bwaye. Naki twachire iga totegerere, toigwe ng'a rende ngiki abete naende gwetera omogano oyo iga, nabo togosomia abagusii baminto, erinde rigotaka kwemanyia ng'a ninki kegenderete ekenyoro, naende ebinto binga buna ebi gekera bigokoreka, naki tokogamberana, erinde ripaka tegoikera ase omonto agosiria obogima bwaye, ekiagera ense eye monto taiyo obwate eright yogoita omonto onde, gose monto taiyo obwate okoboa igoro y'obogima bw'omonto onde, lakini rende, ninki kiagerete ekenyoro kegaikera ase buna iga iga iga? Naraitore aiga, tokwane nabarabwo, toteeme ko understand tomanye ng'a ninki kiabete. Omwancho omorigereria, aiga nigo tore nenyaroka eyemo y'efamiri eye iga, oyomomura omwabo aitetwe, ere tagete atoe omogano buya ng'a ninki kere, baba toeresange omogano inki kegenderete seina.
Inche nakeretwe esimi chiarenge saa moja. Chia mogoroba igoro. Chia morogooba.
Na endugu yane ore omomura o kane, o gatato. Agantebi koigure eke kiabeire nka? Nkamotebi yaya tindakerwa simi, tindaigwa nki kiabeire. Agantebi yaya naigure chasoni nagenda bwaka ango ase barenge para, Ekenyoro giakasireka kiamominyokia bakaka osa nyomba otarera mama abanyakenyoro bakasireka batagora enyomba batongirie enyomba iga aye takwete nkababori mama akaye are agantebia mama taratoke ase akora ki ase atama gochia. Bono inche naboka rero mambia nacha rende nanyorire nabo omochie oiyete iga Ase obweng'e rende omomura oyominto tari yaani ndatebe buna nabwate obokriminal ake, nere oitete momura ominto oo kabere. Nabwate tu agakora egesibo kiaye agasoka. Ekero asoka agacha akaba nemiaka ebere agatwara omoiseke omosani. Omoiseke oyio akamoteebia, Kondisia omogondo, bakagwa chibesa echio chikaera. Bono ekero akomoteebia ache bamenye akanga, namwomerete nchera akamwaka omoiseke oyio akagireka. Naende abana boda boda bakamobwata bakaa riria bataete komosamba, omogambi Eric agaika goika bwango, omwaka oye oye gati, omotienyi Osita, akamoira achera konywa neware, korwa arue achera tarakora emetienyi ebere. Bono ngonyokoripoti are nango ngonyokomonyora are onye komorama, koripoti rigatama nagoteba ase abagambi mbari gokora kende. Bono buna bakayaikerete iga, ayabeire. Oyo baa oyo bakorwana nere nki bakobuna? Oyo iga are eango yaye? Eye ne eango yaito aye. Oyo iga are omomura omwabo tata omino? A cousin. A cousin. Nki bakobuna?
Oboremo mbore gochia matari, osinyaine na obwaye rende oyo agacha agatasania agasimeka omote, okaenda kwaye. Omote oyio bakanyorwanerera, omoisho aye anga agacha akanyogecha, agasegi inga arigeti kobe engaki eyio. Naende nabo babogoraneti emioro iga lakini anga agakanigwa agatiga, namwagete rigena rie ebachu esimi yaye egatika.
Ango yao agaaka momura omoino, ase momura omoino agaaka ango yao. Anga agaaka esimi eye bono nere akonya goterera buna naatete esimi yane, naende ngochia gosimeka emete maate egari, otogora. Bono ng'aki ataete emenye, nkoripoti ase abagambi tari koigwa. Akonyora inche nonya gonta inche na egento gekwete. Nkamotebia inche amang'ana ayio tingonyara gokogambera aye ase eng'encho kwarwete echela, genda ripoti ase abagambi. Abakuani naigo bagateba, Buna igoro nwaenge bw'omogambi tinkomanya aro, ntorakwana na mogambi.
Bakaba bono riria bachete koburukana, momura omino ere inki babunete, bakagacha komoita. Oborimo.
Nkonyora mbore agatwe.
Yaani ba- ba- bare in- Bare korwanerera tiga andeme iga, tiga andeme iga.
abamura mbarenge abare mino. Mbane barenge.
Bane.
Nkai bare bonsi bono. Toro gochia bono konya mbatate bare oyo osire, abande ne chitaoni bakonyokwa aso ase eng'encho oyo nkonya kobatianera are style gete nabo kwagacha mbagacheti nka.
Tata omino ndie asirete? Twenty twenty.
Igo korwa riria bono no aiga no omwamama omino kabisa? Ee omwamama naende ninche nanyagachete, bono nsingire ngaito gochakera.
Mwanchi omorero buna nachaka kogotebia, oyo iga nere mama omwabo omomura oyo osambetwe, naende otebekanete gokora egekora ekio, natotebie amarieta naende atwere ase ng'a omochando nororia oyo, omong'ina ng'aki okorokwa? Merlin Kerubo Ratemo. Ninki kiabete mpaka enyomba yago toroche nigo yayiete mpaka ekaera?
Agotiira ogotirimboka rogoro bamosaete gose batemerera rogoro okominyokia na omorokoro oria akongana rore tagongana aare. Riria obaga abogoria omooro na egame ang'ete ngaka engano obaga korwa maega ya iga rioka mpaka bagachia korora gobaga gaku inche ngata ngata ngatama. Bono oamenyerete agoteba mbwoye timaeti are kombwati boke ekiagera nakorache konde. Bono akairana gocha agoteba, Bang'akire omora omwa Silimani, enyomba yane eyende aa. Abwate akachung'uma gotyo na agaplastiki gete karia g'echung'uma. Momura oyio oyio oyio oo.
Ee, natakande ororo oyore bakonya kondangeria na esimi. Nkamotebia bono kayio ogochi bakamenya korwa amo omwana oria otebeti Silimani. Abwo nigoro?
Ee, chiakera saa kumi. Nakorwa moino aria omwana aroro goketoonia.

Ekiagera omonto one narwire bagachia omochie na nkabata egasi keri chiatoreka amo. Nkaira erumu eria ime nkabeka korwa manyatere korwa gose. Ngakorigena igaa, ngaka omotondo igaa, amagena aria bagotema na omote iga, okobogorora, bosie amanye nka naete gete amake, bono akaba akamenya kong'usa omoito na amasaro na ebinto binde, chibando ntaregete ero, emiya embegeti yakwaa embeo ekiagera chigoonchoka.

Naende egetugino ki'omogongo erio ngakurura ngigurura aria gotiira nkaenda chibanchari ime, nkatenena kogenda kogenda koendete amato aria bwate omorero basambe inche nkagenda gochia rogoro, taiyo eri nkobe nonye omwana nkoba nki eba ara ng'endete, ng'ende rogoro ase enyomba rogoro ya abasambi, nkateira ara taiyo togende maambia. Bono onde bono tochi narangeria ngang'arere, nduere mpaka chiombee bache barore ng'aki gekoba.

Mbaminyokanete na momura omwabo naende echunsu chi'oboremo, akamoita agakwa. Naende bono egekora eke negia kabere, naende ogwetea nkei yaye, nere ogo baetanete noboremo as'ime kw'omote banakwomana, bakegacha koirera egento buna eki gokoreka. Momura oyo tabwate famiri, nigo bamenyete na ng'ina. Oyo basinyanete nere bachete korwana nere mwaye nere eye, lakini igo twachire oro twanyora embaiyo, twatebigwa ng'a bachire nyagitari gochi gochiakigwa iga mwagete gose nogotaa na ase ande, bono efamiri yachire nyagitari bamokobire achie gokarwa echeck up. Lakini ntagete gokwana iga abagusii baminto, amagoso ngotoka are ebinyoro, na monto nare nere okoba a serial killer, ebibiri ngoteba ere ng'a Gotagwa kwa opanga na gotanigwa kwa opanga ni sawa, lakini rende ntagete morigererie environment ya gari ase twarure omochie oria. Number one, eri ne efamiri entaka pi. Omong'ina oria orarie otigarete mama omwabo, kwaigwa enyaroka yaye yateba ng'a nere okorete omokia mono, agakora omokia mpaka akamwagachera enyomba eria ere ibati mwarora aria. Mama omwabo omomura oyo, ere tabwate momocho. Omonto ogosete nomomura. Naende onye ekenyoro giafireti ng'a ngokora kiarenge buna giakorete, kango nigo baare goteema buna bakonyara, omomura abogorie omosiiga ere bweka, batige mama omwabo, ekiagera bono omaete igo bachiete bagapunisha omonto ore innocent, basambire omomura okure, basambire nenyomba ya mama omwabo. Mama omwabo oyo bono tabwati ase agochia korara, ase atamete ngochimwa momura rogoro oyio omoka oitetwe, noo omorwgi oyo amenyete. Noatamete gochia ogosiba amo into ntagete goteba iga, ee mbuya, chinsa chinde omonto nabo akogechia ekenyoro, chinsa chinde omonto nabo agokora ebinto mpaka mwafiri ng'a kango nere gaitwa, mbuya. Lakini omonto oyo ekero mwanachire ekiina gi'okomoita, gaki timokobekerania abanto bande batarenge ororo. Am very sure ng'a abamura mbare barenge aria bare gosoa nyomba basoke omomura oyio onye batagete komoita bamoitere isiko kobua gosamba enyomba yonsi mpaka eya ng'ina, bono omong'ina oria otigaire bweka buna are iga tabwati kende, endagera yaye ayierete ime, ebinto biaye ebi ayierete ime, chisu, emara, everything, bono ng'a basogete eyanga eria abegete yoka mobere nere asogete nero. Eserekari ngoteba ere ng'a timokoira richiko ase amaboko aino. Gaki bagusii ebinto biabeire ebinge gusii paka ebinde ogokumia ng'aki bikoba, mara kwaigwa omosacha agachiete agasamba mokaye, mara kwaigwa oyonde iga achiete akaa gose ninki, amang'ana amange abuchete ayio paka chinsa chinde ekero ore ne chikabira chinde ogosimia ogoteba ng'a inche nomogusii. So I hope ng'a Nyasaye nachi gotokwanera ekero tokona gokwanera na korwa chiredi chiaito na korwa chiplatform echi iga, Ing'ekere amagoso abere tafadhali. Inye nkagokora amagoso pili na inche at an individual level, rusia abaibori baneime, rusia abana baneime, rusia moka aneime, efamiri yane yerusie oo. Onye ninche nagosa, deal na inche kaka sungura as a person. Tari ng'a mogoteba ng'a totagete go deal naye, tokore negesaku kiao, to igo biyi bono teri gocha yaba buya. Kero omonto akorire amagoso, deal nere individually, nario emeroberi ekoba buya. Korwa chinsemo echi iga chi'amasongo, marieta nigorokwa Rogers kaka sungura, Nyasaye oyo.